Si mietsɔ didzee nu na amewo la, eya ke woatsɔ adidze nui na miawo hã, agadee dzi na mi hã akpee. Elabena ame si si nu le la, woaganɛ ɖe edzi, ke ame si si sue ɖe ko le la, sue ma hã woagaxɔe le esi. Yesu gblɔ be, Mawu ƒe fiaɖuɖu le abe ale si ame wua nuku ɖe agble me la ene. Ne zã do la, amea dɔ alɔ̃, ne ŋu ke la, efɔna, ke menya ale si nukua wɔna miena hetina o. Anyigba ŋutɔ nana nutia ku le eɖokui si. Gbã la, aŋgbawo dona, emegbe la, eƒoa se, eye eya megbe la, etia ku blibo la. Gake ne kutetea ti ko la, Agbledela la tsɔa nuŋeɣe ɖe ŋu, elabena nuŋeɣi ɖo vɔ. Yesu gagblɔ be, Nu ka ŋu míate ŋu atsɔ Mawu ƒe Fiaɖuɖu asɔ ɖo? Alo lododo ka míatsɔ aƒo nui le eŋuti? Ele abe atiku sue aɖe ene. Hafi woaƒãe ɖe tome la, eyae nye suetɔ wu le atikuwo katã dome le anyigba dzi. Gake ne woƒãe la, etsina, eye wòva lolõna wua ati bubuawo katã. Eɖea alɔ gãwo, ale bena xeviwo tea ŋu nɔa eƒe vɔvɔli te. Zi ale si amewo le klalo be yewoaɖo toe ko la, Yesu gblɔa nya la na wo to lododo siawo ƒomevi geɖewo me. Lododowo me ko wogblɔa nya na amewo le. Ke ne eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖe li la, eɖea nuwo katã gɔme na wo. Le ŋkeke ma ke ƒe fiẽ me la, Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, Mina míayi go kemɛ dzi. Eganɔ tɔdziʋua me ke abe tsã ene, eye wokui dzoe le ameha la gbɔ. Tɔdziʋu bubuwo hã yi kplii. Ahom gã aɖe va tu, eye ƒutsotsoewo le ŋeŋem ɖe ʋu la me ale be eti be yeayɔ ʋua. Yesu ŋutɔ le ʋua gɔme lɔƒo ziɔ suɖui nɔ alɔ̃ dɔm. Wonyɔe hebiae be, Nufiala, Meka wò be míeku vɔ oa? Yesu nyɔ, eye wòblu ɖe ya la ta hegblɔ be, Wɔ blewu! Azɔ egblɔ na ƒu la be, Dze kɔ anyi. Yaƒoƒo la dzudzɔ, eye ɖoɖoe zi toŋ. Ebia wo be, Nu ka ta mievɔ̃ alea? Aleke wɔ miexɔ se o? Vɔvɔ̃ ɖo wo ŋutɔ, eye wobia wo nɔewo se be, Ame ka gɔ̃e nye ame sia, si ya kple ƒu gɔ̃ hã ɖoa toe? Marko ta atɔ̃. Esiawo megbe la, wova ɖo ƒu la ƒe go kemɛ dzi le Gadaratɔwo ƒe anyigba dzi. Esi woɖi go la, ame aɖe si me gbɔgbɔ makɔmakɔ le la do go tso agado siwo me woɖia ame ɖo la me va kpe wo. Teƒe siae ame sia nɔna, eye ame aɖeke megate ŋu blanɛ kple kɔsɔkɔsɔ gɔ̃ hã o. Enoe nu ne wode kunyowu eƒe afɔwo la, eŋenɛ, eye ne woblae kple kɔsɔkɔsɔ gã hã la, Etso nɛ. Ame sesẽ aɖeke meli si te ŋu ɖu edzi o. Enɔa agadowo me le toawo dzi zã kple keli, nɔa ɣli dom ɣesiaɣi, eye wòdea bie eɖokui ŋu kple kpewo. Esi ame sia kpɔ Yesu le adzɔge ke la, eƒu du va dze klo ɖe kɔme. Edo ɣli sesĩe be, Nya kae le mía kpli wò dome, Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la Vi? Meta Mawu na wò bena mègawɔ funyafunyam o. Egblɔ nya siawo elabena Yesu gblɔ nɛ be, Wò gbɔgbɔ makɔmakɔ do go le eme. Yesu biae be, Ŋkɔwò ɖe? Eɖo eŋu nɛ be, Ŋkɔnyee nye Akpeakpewo, elabena míesɔ gbɔ ale gbegbe. Eɖe kuku na Yesu vevie bena meganya ye wodzoe le nuto ma me o. Aƒehawo ƒe hatsotso gã aɖe nɔ nu ɖum le afi ma le to la ŋu. Gbɔgbɔ makɔmakɔawo ɖe kuku na Yesu be, Ɖe mɔ na mí be míayi ɖe haawo me. Eɖe mɔ na wo. Tete gbɔgbɔ makɔmakɔawo do go eye woge ɖe haawo me. Haawo ƒe hatsotso blibo la katã, si ade akpe eve lɔƒo la, ƒu du kplikplikpli tso to la kɔgo ge dze ƒu la me heno tsi ku. Ame siwo le hawo nyim la si dzo eye woyi ɖakaka nya si dzɔ la le dua me kple agbletawo. Amewo va be yewoakpɔ nu si va ve eme la ɖa. Esi wova ɖo Yesu gbɔ la, wokpɔ ame si me gbɔgbɔ vɔ̃awo nɔ, si nye akpe akpewo la ŋutɔ le awu me hebɔbɔ nɔ anyi, eye eƒe mo kɔ. Vɔvɔ̃ koe ɖo wo. Ame siwo kpɔ nu siwo va dzɔ Ɖe ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ tsã kple hawo dzi la ka eta na vavalawo. Ameawo bia tso Yesu si bene wòadzo le yewoƒe nutoa me. Esi Yesu le gegem ɖe tɔdziʋua me la, ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ tsã la ɖe kuku nɛ be yeava nɔ eŋu. Yesu mena mɔe o, ke egblɔ nɛ be, Heyi aƒeme le tɔwòwo gbɔ, eye nàɖe gbeƒã nu si Aƒetɔ la wɔ na wò la kple ale si wòkpɔ nublanui na wòe la na wo. Edzo yi ɖade asi gbeƒãɖeɖe me le duta ewoawo me tso nu siwo Yesu wɔ nɛ la ŋuti, eye amewo katã ti yaa. Esi Yesu ɖo ʋu gatso ƒua va godo la, ameha gã aɖe ƒo ƒu ɖe eŋuti le ƒua nu. Ƒuƒoƒemegã aɖe si ŋkɔe nye Yairo la va le edim, eye esi wòkpɔe la, edze klo ɖe eƒe afɔ nu heɖe kuku nɛ vevie ŋutɔ gblɔ be, Vinyenyɔnuvi, ɖo kudo nu, meɖe kuku, va da asi ɖe edzi bena eƒe lãme nasẽ, eye wòati agbe. Yesu yi kplii, eye ameha gã aɖe kplɔe ɖo hemimii ɖo. Nyɔnu aɖe hã nɔ ameawo dome si nɔ ʋusisidɔ lém ƒe wuieve sɔŋ. Ekpe fu ŋutɔ le gbedala geɖewo si me, eye wògblẽ nu siwo katã le esi la, gake dɔléle la meka ɖe eme nɛ o, ke boŋ ɖe ko wògado gã ɖe edzi wu tsã. Esi nyɔnu sia se Yesu ŋkɔ la, eto Yesu megbe lɔƒo ge ɖe ameha la dome. Edze ameha la, eye wòka asi Yesu ƒe awu ŋuti. Ewɔ esia elabena egblɔ le eɖokui me be, Ne meka asi eƒe awu ŋu ɖeɖe gɔ̃ hã la, Mahaya. Esi wòka asi Yesu ƒe awu ŋuti teti ko la, ʋu sisi la nu tso, eye wòse le lãme be woda gbe le ye ŋu. Yesu se le eɖokui me be ŋusẽ do go le ye me. Etrɔ ɖe ameha la gbɔ enumake, eye wòbia be, Ame kae ka asi nye awu ŋu? Eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ be, Èkpɔ be ameha la mimi ye ɖo hafi nèle biabiam be ame kae ka asi ye ŋua? Yesu tsa ŋku godoo le ame si wɔ nua la dim. Vɔvɔ̃ ɖo nyɔnu la, eye wòde asi zodzo me nyanyanya, elabena enya nu si dzɔ ɖe edzi. Eva dze klo ɖe Yesu ŋkume, eye wògblɔ nyateƒe blibo la katã nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, Vinyenyɔnuvi, wò xɔse da gbe le ŋuwò. Heyi le ŋutifafa me Wò dɔléle la nevɔ. Esi Yesu gale nu ƒom la, du tso ƒuƒoƒemegã la ƒe aƒe me va be nyɔnuvi la ku. Eyata amegã la megaxa fu ɖe na nufiala la o. Yesu se nya si gblɔm wole dzaa na amegã la, eye wògblɔ nɛ be, Mègavɔ̃ o, xɔse ko. Yesu meɖe mɔ na ame aɖeke be wòakplɔ ye ɖo o, negbe Petro, Yakobo kple Yohanes, Yakobo nɔvi la ko. Esi wova ƒuƒemegã la ƒe me la, ekpɔ bena amewo ƒo zi va, eye wole avi fam hele ɣli dom sesĩe. Yesu ge ɖe eme, eye wògblɔ na wo be, Nu ka ta miele ʋunyaʋunya wɔm hele avi fam ale? Ɖevi la meku o, ke boŋ alɔ̃ dɔm wòle. Ameawo ɖu fewu le eŋuti. Ke eya na ameawo katã do go, eye wokplɔ ɖevia fofo, dadaa kple amesiwo kpe ɖe eŋuti la yi afisi ɖevia mlɔ. Elé ɖevia ƒe alɔnu hegblɔ nɛ be, Ɖetugbui, fɔ! si wogblɔna le Hebrigbe me be, Talita kumi. Enumake nyɔnuvi la fɔ, eye wòzɔ azɔli. Ƒe wuieve vi wònye. Ameawo lulũ ŋutɔŋutɔ. Yesu de se na wo vevie be womagana ame aɖeke nasee o, eye wògblɔ na wo be woadi nane ne wòaɖu.

Yesu dzo le afi ma va eya ŋutɔwo dee, eye eƒe nusrɔ̃lawo le eyome. Esi dzudzɔgbe ɖo la, ede asi nufiafia me le ƒuƒoƒe la. Eƒe nufiafia wɔ moya na ame geɖe siwo see la, eye wobia wo nɔewo se be, Afika ame sia kpɔ nya siawo tsoe? Nunya ka ƒomevie nye si wonae ale gbegbe? Ɖe menye eyae nye Maria vi, Atikpala la oa? Menye nɔviawoe nye Yakobo, Yose, Yuda kple Simɔn oa? Nɔvianyɔnuwo hã le mía dome le afi sia ɖe! Ale eƒe nu ɖia wo nu. Ke Yesu gblɔ na wo be, Amewo dea bubu Mawu ƒe gbeƒãɖela ŋu le afi sia afi, negbe le eya ŋutɔ wo de, eƒe ƒometɔwo kple eya ŋutɔ ƒe aƒemetɔwo dome ko womebunɛ le o. Ale mete ŋu wɔ ŋusẽdɔ geɖe le afi ma o. Dɔléla ʋɛ aɖewo ko dzi wode asi ɖo heda gbe le wo ŋu. Wo detɔ woƒe dzimaxɔse wɔ nuku nɛ ŋutɔ. Yesu tsa le kɔƒe siwo ƒo xlã afi ma la me hele nu fiam amewo. Eyɔ ame wuieveawo va eɖokui gbɔ, eye wòde asi wo dɔdɔ me eveveve. Ena ŋusẽ wo ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔwo dzi. Ede se na wo be, le woƒe mɔzɔzɔ me la, womegatsɔ naneke ɖe asi o, negbe atizɔti ko. Womatsɔ nuɖuɖu alo nubiakotoku o, eye ga aɖeke meganɔ go nu na wo o. Woado afɔkpa, gake womado dziwui eve o. Egblɔ na wo be, Ne mieyi teƒe aɖe eye miedze aƒe aɖe me la, minɔ afi ma va se ɖe esime miadzo le dua me. Ne miele dzodzom le afi si womexɔ mi le o alo afi si wogbe be yewomase miaƒe nya le o la, miʋuʋu ke le miaƒe afɔwo ŋuti kɔ ɖi anyi abe ɖaseɖiɖi ɖe wo ŋu ene. Woyi, eye woɖe gbeƒã be amewo natrɔ dzi me. Wonya gbɔgbɔ vɔ̃ geɖewo do goe, eye wosi ami na dɔnɔ geɖewo heda gbe le wo ŋu. Yesu ƒe ŋkɔ ɖi hoo. Fia Herode see, eye wògblɔ be, Yohanes Mawutsidetanamelae wofɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eya ta ŋusẽdɔ siawo le eme vam to edzi ɖo. Ame aɖewo gblɔ be Eliyae bubuawo be Mawu ƒe gbeƒãɖela aɖe si ɖi blema gbeƒãɖelawo lae. Esi Herodes se nya siawo la, egblɔ be, Yohanes ame si nu mena wotso ta le lae wofɔ tso ame kukuwo dome. Do ŋgɔ la, Herodes ŋutɔ dɔ ame wolé Yohanes tu ɖe gaxɔ me le Herodia ta, elabena Herodes xɔ Herodia, si nye eya ŋutɔ nɔvi Filipo srɔ̃ la ɖe. Eye Yohanes gblɔ nɛ be, Se meɖe mɔ be nàxɔ nɔviwò srɔ̃ aɖe o. Esia ta Herodia lé fu Yohanes, eye wòdi be yeawui. Gake mete ŋui o, elabena Herodes nya be Yohanes nye ame dzɔdzɔe kple ame kɔkɔe. Eya ta evɔ̃e, eye wòkpɔ egbɔ be ele dedie. Togbɔ be eƒe nyawo ɖea fu na eƒe dzitsinya ŋutɔ hã la, Elɔ̃ wo sese. Gbe ɖeka la, nu si dim Herodea le la va dzɔ. Herodes ɖu eƒe dzigbeŋkeke, eye wòɖo kplɔ̃ kple amegãwo kple aʋakplɔla gãwo kpakple Galilea-me ŋkutawo va nuɖuƒe. Herodea vinyɔnuvi ge ɖe ɣeɖuƒe la, eye wòɖu ɣe si dze Herodes kple ame kpekpeawo ŋu ale gbegbe be fia la gblɔ na nyɔnuvi la be, Bia nu sia nu si nèlɔ̃ lam, eye matsɔe na wò. Eka atam ɖe edzi nɛ be, Matsɔ nu sia nu si nàbiam la ana wò, va se ɖe keke nye fiaɖuƒe ƒe afã ke gɔ̃ dzi. Nyɔnuvi la do go yi ɖabia dadaa be, Nu ka mabia? Eɖo eŋu nɛ be, Bia Yohanes Mawutsidetanamela ƒe ta. Enumake nyɔnuvia ɖe abla va fia la gbɔ, eye wògblɔ nɛ be, Medi be nàtso Yohanes Mawutsidetanamela ƒe ta eye nàtsɔe de agba me nam fifi laa. Nya la ve fia la ŋutɔ, gake le atam si wòka kple ame kpekpeawo hã ta la, melɔ̃ be yeada le yeƒe ŋugbedodo la dzi o. Enumake fia la ɖe gbe na ametatsola be wòayi aɖatso Yohanes ƒe ta vɛ. Eyi ɖatso ta le Yohanes nu le gaxɔ la me, eye wòtsɔ ta la ɖe agba me vɛ hetsɔe na nyɔnuvi la. Nyɔnuvi la hã tsɔe yi na dadaa. Esi Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo see la, Woyi ɖatsɔ eƒe kukua ɖi. Ame dɔdɔawo trɔ gbɔ va Yesu gbɔ, eye wogblɔ nu siwo wowɔ kple nu siwo wofia la katã nɛ. Esia yome la, amewo nɔ wo gbɔ vam ale gbegbe be womekpɔ vovo aɖu nu gɔ̃ hã o. Eya ta Yesu gblɔ na wo be, Miva ne míayi teƒe si ame aɖeke mele o la dzaa ne míadzudzɔ ʋɛ. Woɖo tɔdziʋu dzaa hedzo yina ɖe afi si amewo mele o la. Ke ame geɖewo kpɔ wo dze sii, ale wonɔ du dzi tso du vovovoawo me ɖo ta afi si Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo yina la, eye wotre teƒe la ɖoɖo na wo. Esi Yesu ɖi go la, ekpɔ ameha gã aɖe, eye eƒe dɔme trɔ ɖe wo ŋu, elabena wole abe alẽ siwo nu kplɔla mele o la ene. Efia nu geɖewo. Esi fiẽ si ɖo la, eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ nɛ be, Teƒe sia tsɔ abo, eye zã le dodom. Do mɔ ameawo ne woayi agbleta kple kɔƒe siwo ƒo xlã mí la me aɖadi nane aƒle aɖu. Eɖo ŋu na wo be, Miawo midi nu na wo ne woaɖu. Wogblɔ be, Ɖe míayi aɖaƒle abolo klosaloga alafa eve nu vɛ na wo woaɖua? Yesu gblɔ na wo be, Miyi ɖakpɔe ɖa be abolo nenie le mia si mahã. Wogbɔ va ɖo eŋu nɛ be, Abolo atɔ̃ kple kalami eve li. Yesu gblɔ be ameawo nebɔbɔ nɔ anyi le hatsotso hatsotso me ɖe gbe mumu la dzi hena nuɖuɖu. Wonɔ anyi hamehame, ɖewo alafa, ɖewo blaatɔ̃. Yesu tsɔ abolo atɔ̃ kple tɔmelã eveawo, eye wòwu mo dzi heyra ɖe wo dzi. Eka aboloawo na eƒe nusrɔ̃lawo bena woama na ameawo, eye woma kalãmi eveawo hã ɖe wo katã dome. Ame sia ame ɖu nu ɖi ƒo. Azɔ esi woƒo abolo kple kalãmi kakɛ siwo susɔ la nu ƒu la, kusi wuieve yɔ taŋ. Ŋutsu siwo ɖu nua la ƒe xexlẽme de akpe atɔ̃. Yesu ƒoe ɖe eƒe nusrɔ̃lawo nu be woage ɖe tɔdziʋu la me enumake adze ŋgɔ ayi ɖe Betsaida le go kemɛ dzi, ne yeado mɔ ameha la. Esi wòklã ameha la vɔ la, Eyi ɖe togbɛ la dzi be yeado gbe ɖa. Zã do ʋua zɔ, eye tɔdziʋua hã ɖo eƒu la titina. Ke Yesu ɖeka susɔ ɖe goa dzi. Ekpɔ bena ʋua kuku sesẽ na nusrɔ̃lawo, elabena ya ƒo va le wo kpem. Le fɔŋli me la, ezɔ tsiadzi ɖo ta wo gbɔ, eye wòdi be yeato wo ŋu ayi. Ke esi nusrɔ̃lawo kpɔe wòle ƒua dzi zɔm la, wobu xaa be ŋɔlie, eye woƒe ɣli ɖi. Wo katã wokpɔe, eye dzika tso wo ƒo. Tete Yesu ƒo nu na wo be, Miaƒe dzi nedze eme, migavɔ̃ o, nyee. Ege ɖe tɔdziʋua me le wo gbɔ, eye yaƒoƒo la dzudzɔ. Ke woawo lulũ, elabena womedze si nufiafia si le aboloawo ƒe nya me la o. Eye woƒe susu mete ŋu lée o. Esi wotso ƒua la, woɖi go ɖe Genesaret-nyigba dzi. Esi wole ɖiɖim le tɔdziʋua me la, amewo kpɔ Yesu dze sii enumake, zi tɔ le nutoa me godoo, eye wotsɔ dɔnɔwo ɖe woƒe abawo dzi va afi si wose be Yesu le la. Teƒe ɖe sia ɖe si Yesu yi Eɖanye kɔƒe, du alo agble taɔ, wotsɔa dɔnɔwo va dana ɖe ablɔwo dzi, eye woɖea kuku nɛ be nenye eƒe awu to ɖeɖe ko yewoaka asii hã la, anyo. Ame geɖe ale si nu ka asi eŋu la haya. Marko ta adre. Farisitɔ kple agbalẽfiala aɖewo siwo tso Yerusalem la ƒo ƒu ɖe Yesu gbɔ. Wokpɔ bena eƒe nusrɔ̃la aɖewo ɖua nu asimakplɔmakplɔe, si gɔmee nye be womeklɔa asi ɖe kɔnu nu o. Enye kɔnu na Farisitɔwo kple Yudatɔwo katã be woaklɔ wo ɖokui ŋuti nyuie hafi aɖu nu. Woléa fɔ ɖe blematɔwo ƒe kɔnyinyiwo ŋuti pɛpɛpɛ. Ne wotso asime gbɔ, eye womele ti o la, womeɖua nu o. Nenema ke kɔnyinyi bubu geɖewo hã gali, siwo me wolé ɖe asi le kpluwo, nuɖanuwo, ganuwo, kple abatiwo kɔklɔ ŋuti. Ale Farisitɔ kple agbalẽfiala siawo biae be, Nu ka ta wò nusrɔ̃lawo ya mezɔna ɖe mía tɔgbuiwo ƒe kɔnyinyi nu o, ke boŋ woɖua nu kple asi ƒoɖi? Yesu ɖo eŋu na wo be, Yesaya ƒe nya si wogblɔ le mia alakpatɔ siawo ŋuti la le eme vavã. Woŋlɔe ɖi be, Dukɔ sia le subɔyem kple numenya viviwo ko, ke woƒe dzi ya te ɖa xaa tso gbɔnye. Wole subɔyem dzodzro, elabena wole amegbetɔwo ƒe sededewo fiam ɖe Mawu tɔ teƒe. Mieɖe asi le Mawu ƒe se la ŋu, eye mielé amegbetɔwo ƒe kɔnyinyiwo ya me ɖe asi sesĩe. Egagblɔ hã be, Mietɔ ye mɔ dzi, ɖe Mawu ƒe se la ɖa dzaa bena miawɔ ɖe mia ŋutɔ miaƒe kɔnyinyi dzi. Le kpɔɖeŋu me, esi Mose de se be, Bu fofowò kple dawò, eye wògagblɔ hã be, Ame si ke gblɔ nya vɔ̃ ɖe toa alo nɔa ŋuti la, wonewui! la, miawo ya miebe Ne ame aɖe agblɔ na edzilawo be, Nunana si matsɔ na mi alo viɖe si miakpɔ tso gbɔnye hafi la zu vɔsanu na Mawu la, ekema megahiã be wòawɔ naneke na edzilawo o. Ale miewɔ be Mawu ƒe nya ɖi gbɔlo to miaƒe kɔnyinyi si miefiana la me. Miewɔa nu bubu geɖe siwo ɖi esiawo tɔgbi. Yesu gayɔ ameha la va eɖokui gbɔ, eye wògblɔ na wo be, Mi katã miɖo tom ne miase nu gɔme be, Naneke meli atso gota age ɖe ame me si ate ŋu aƒo ɖii o, ke boŋ nu siwo le go dom tso ame me la, woawoe ƒoa ɖii. Esi wòdzo le ameha la gbɔ yi aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo bia lolodo la gɔmee. Eɖo eŋu na wo be, Ame masenu gɔmewo miawo hã mienyea? Ɖe miedze sii bena nu sia nu si tsoa gota yina ɖe ame me la, mate ŋu aƒo ɖii oa? Elabena menye ame ƒe dzi mee wògena ɖo o, ke boŋ eƒe dɔ mee wòyina eye wòdenɛ le nugodo. Yesu fia le esia me be nuɖuɖuwo katã ŋu kɔ. Egblɔ be, Nu si doa go tso ame me lae ƒoa ɖi ame, elabena ame ƒe dzi me kee susu vɔ̃wo doa go le, atrewɔwɔ, fififi, amewuwu, ahasiwɔwɔ, ŋubiabiã, nu vɔ̃ɖi wɔwɔ, amebeble, hadzedze, ŋuʋaʋã, busubɔbɔ, dada kple movidzɔdzɔ. Nu vɔ̃ɖi siawo katã doa go tso ame me, eye woawoe ƒoa ɖi ame. Yesu dzo le afi ma yi ɖe Tiro nuto me. Eyi ɖe aƒe aɖe me, eye medi be ame aɖeke nanya o. Ke mete ŋu ɣla eɖokui o. Nyɔnu aɖe si vinyɔnuvi me gbɔgbɔ makɔmakɔ le la se ŋkɔ. eye wòtii vɛ enumake hedze klo ɖe eƒe afɔ nu. Nyɔnu sia nye Helatɔ si nye Sirofoenike vi dzidzia. Eɖe kuku nɛ be wòanya gbɔgbɔ vɔ̃ la ado go tso ye vinyɔnuvi la me. Yesu gblɔ nɛ be, Na ɖeviwo naɖi ƒo gbɔ, elabena medze be woatsɔ ɖeviwo ƒe nuɖuɖu aƒu gbe na avuwo o. Nyɔnu la ɖo eŋu nɛ be, Amegã, ele nenema baa, gake avu siwo le nuɖukplɔ̃ te la hã ɖua ɖeviwo ƒe nuɖuɖu si woduduna la ya faa ɖe? Yesu gblɔ nɛ be, Le wò nya sia ta la, hei, gbɔgbɔ vɔ̃ la do go le viwò nyɔnuvi la me. Nyɔnua yi aƒe me, eye wòkpɔ ɖevia wòmlɔ anyi ɖe aba dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃ la do le eme. Yesu trɔ tso Tiro nutɔwo me yi ɖato Sidon kple dotawuawo ƒe nuto me, hedo ɖe Galilea ƒuta. Tete wotsɔ ame aɖe si nye tokunɔ, eye wòkɔkɔ na la va egbɔ, eye woɖe kuku nɛ be wòada asi ɖe edzi. Yesu ɖe kpɔ ŋutsua tso ameha la gbɔ, tsɔ eƒe asibidɛwo de eƒe towo me, eye wòɖe ta ɖo ŋutsua ƒe aɖe nu. Azɔ Yesu kpɔ dziƒo ɖe hũu hegblɔ nɛ be, Ʋu, si nye Efata le Hebrigbe me. Enumake eƒe to ʋu, eƒe aɖeka hã ɖɔ ɖo, eye wòƒo nu nyuie. Yesu de se be womegagblɔ nya la na ame aɖeke o. Gake zi geɖe ale si wòde se na woe la, zi geɖe wu wokakaa nya lae. Ame siwo katã se la ƒe mo wɔ yaa ŋutɔ, eye wogblɔ be, Eɖɔ nuwo katã ɖo pɛ. Ena tokunɔwo se nu, eye aɖetututɔwo hã ƒo nu. Marko ta enyi. Esia megbe la, Ameha gã aɖe gava ƒo ƒu. Esi naneke meli woaɖu o ta la, Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ na wo be, Ameha la ƒe nu wɔ nublanui nam, elabena ŋkeke etɔ̃ sɔŋ nye esi wole ŋunye, ke naneke mele wo si woaɖu o. Ne medo mɔ wo dɔmeɣi la, woagbɔdzɔ, eye nu atso wo le mɔta. Kpe ɖe esia ŋuti la, wo dometɔ aɖewo tso didiƒe Eƒe nusrɔ̃lawo ɖo eŋu nɛ be, Afi ka míate ŋu akpɔ nuɖuɖu atsoe le gbedadaƒo afi sia ana ame siawo katã woaɖu aɖi ƒo? Ebia wo be, Abolo nenie le mia si? Woɖo eŋu be, Woame adre. Yesu na ameha la bɔbɔ nɔ anyi hena nuɖuɖu. Etsɔ abolo adreawo da akpe na Mawu ɖe wo ta, eye wòka wo na eƒe nusrɔ̃lawo be woama na ameha la. Nusrɔ̃lawo ma nuɖuɖua na ameha la, Kalami ʋɛ aɖe hã le wo si. Esi Yesu bia yayra ɖe edzi la, ena wotsɔ eya hã ɖo wo kɔme. Woɖu nu ɖi ƒo. Esi woƒo kakɛ siwo susɔ la nu ƒu la, wokpɔ kusi adre. Ameawo ƒe xexlẽme anɔ akpe ene. Yesu do mɔ wo, eye eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖo tɔdziʋu enumake va Dalmanuta nutowo me. Farisitɔwo va do, eye wode asi nyahehe me kplii. Wodoe kpɔ hele biam be wòana dzesi wo tso dziƒo. Yesu ɖe eŋu le eɖokui me gblɔ be, Aleke wɔ egbegbe vi siawo le nukunu biam? Magblɔ na mi koŋ be womele nukunu aɖeke ɖe ge afia mi ame siawo o. Tete wòdzo le wo gbɔ gaɖo tɔdziʋu la heyi ɖe go kemɛ dzi. Nusrɔ̃lawo meɖo ŋku edzi tsɔ abolo ɖe asi o, ɖeka koe ti ŋu ame na wo. Yesu xlɔ̃ nu wo be, Mikpɔ nyuie milé be na mia ɖokui le Farisitɔwo ƒe ameawo ƒe anu kple Herodes ƒe ameawo ƒe anu ŋuti. Eƒe nusrɔ̃lawo dzro nya la me sẽe hegblɔ be, Edze ƒãa be esi míetsɔ abolo ɖe asi o tae wòle nya siawo gblɔm ɖo. Yesu see eye wòbia wo be, Nu ka ta miaƒe abolo matsɔmatsɔ le fu ɖem na mi Ɖe miese nu gɔme alo kpɔ nu dzesii kpɔ haɖe oa? Miaƒe susu megado viviti koa? Miekpɔa nu oa? Miesea nu oa? Mieɖoa ŋku nu dzi oa? Esi mema abolo atɔ̃ na ame akpe atɔ̃ la, gake siwo susɔ la, kusi nenie miefɔ? Woɖo eŋu be, Wuieve. Abolo adre, si mema na ame akpe ene ɖe?

Wova Betsaida, eye ame aɖewo kplɔ ŋkuagbãtɔ aɖe va Yesu gbɔ heɖe kuku nɛ be wòaka asi eŋu. Yesu lé ŋkuagbãtɔ la ƒe alɔnu, eye wòkplɔe do goe le dua me. Enyɔ ta ɖe eƒe ŋku dzi hetsɔ asi ɖo edzi, eye wòbiae be, Èle nane kpɔma? Ŋkuagbãtɔ la fɔ kɔ dzi, eye wòɖo eŋu nɛ be, Mekpɔ amewo flufluflu, wole abe atiwo ene hele zɔzɔm. Tete Yesu gatsɔ eƒe asiwo ɖo ŋutsua ƒe ŋkuwo dzi. Ŋutsua klẽ ŋku sesĩe, ŋkuawo ɖɔ ɖo, eye wòkpɔ nu sia nu nyuie azɔ. Yesu ɖoe ɖe aƒe kple nya siawo be, Mègage ɖe dua me gɔ̃ hã o. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dze mɔ yi kɔƒe siwo ƒo xlã Kaesarea Filipi du la me. Le mɔta la, ebia eƒe nusrɔ̃lawo be, Ame ka amewo gblɔna be menye? Woɖo eŋu nɛ be, Ame aɖewo be wòe nye Yohanes Mawutsidetanamela, bubuwo be Eliyae nènye, eye ame bubu aɖewo hã be Mawu ƒe gbeƒãɖelawo dometɔ ɖekae nènye. Yesu bia wo be, Ke miawo ya ɖe?

Azɔ Yesu de asi nufiafiawo me be, Ele na Amegbetɔ Vi la bena wòakpe fu geɖe, eye amegãwo, nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo ado vloe, eye woawui, gake agafɔ ɖe tsitre le ŋkeke etɔ̃a gbe. Yesu gblɔ nya sia na wo le ame dome. Ke Petro ɖe kpɔe, eye wòde asi nya gbegbe me nɛ. Yesu trɔ kpɔ eƒe nusrɔ̃lawo dzi ɖa heka mo na Petro gblɔ be, Dze na mayi, Abosam, Elabena nu siwo le vevie na wò la, womedze Mawu tɔ dzi o, ke boŋ amegbetɔ tɔ wonye. Eyɔ ameha la kple eƒe nusrɔ̃lawo va eɖokui gbɔ, eye wògblɔ na wo be, Ne ame aɖe di be yeanɔ yonyeme la, negbe nu le eya ŋutɔ ɖokui gbɔ, netsɔ eƒe atitsoga, eye wòanɔ yonyeme. Elabena ame si ke di be yeaɖe yeƒe agbe la, abui, ke ame si ke abu eƒe agbe ɖe nye kple nya nyui la ta la, woaxɔe ɖe agbe. Elabena viɖe ka wòanye na ame ne xexeme blibo la katã zu tɔ, gake wòabu eƒe agbe? Alo ɖe nane li si amegbetɔ ate ŋu atsɔ aɖɔli eƒe agbea? Ame si ke nye kple nye nyawo kpe ŋu na le egbegbe vi siawo siwo mexɔ se o, eye wonye nu vɔ̃ wɔlawo la ŋkume la, ame ma akpe ŋu na Amegbetɔ Vi la hã, ne eva do ɖe Fofoa ƒe ŋutikɔkɔe me kple mawudɔla kɔkɔeawo.

Yesu yi edzi gblɔ be, Nyateƒe tututu wònye to mele na mi be ame aɖewo le mia dome le afi sia siwo maku hafi Mawu ƒe Fiaɖuɖu la ava ŋusẽtɔe o. Le ŋkeke ade megbe la, Yesu kplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes, eye woawo ɖeɖe woyi to kɔkɔ aɖe dzi dzaa. Eƒe dzedzeme trɔ le wo ŋkume, eye eƒe awuwo trɔ ƒu tititi hele dzo dam miamiamia. Nunyala aɖeke mele anyigba dzi si ate ŋu anya wo woaƒu nenema o. Eliya kple Mose woɖe wo ɖokui fia wo, eye wole nu ƒom kple Yesu. Petro gblɔ na Yesu be, Nufiala, enye dzidzɔ na mí ŋutɔ be míeva afii. Na míawɔ agbadɔ etɔ̃, tɔwò ɖeka, Mose tɔ ɖeka, eye Eliya hã tɔ ɖeka. Ke menya nu si gblɔm wòle o, elabena ɖee wolulu, eye vɔvɔ̃ ɖo wo ŋutɔ. Alilikpo va hedo vɔvɔli ɖe wo dzi, Tete gbe ɖi tso alilikpo la me be, Vinyee nye ame sia, nyemelɔ̃a nu le egbɔ o, miɖo toe. Wotsa ŋku mlamlamla, ke womegakpɔ ame bubu aɖeke o negbe Yesu ɖeka ko. Esi woɖi tso toa dzi gbɔna la, ede se na wo bena womegagblɔ nu si wokpɔ la na ame aɖeke o, va srɛ esime Amegbetɔvi la nafɔ tso ame kukuwo dome. Nya la ti woawo ɖeɖe dome, eye wole wo nɔewo biam be, Titretiti tso ame kukuwo dome gɔme ɖe? Wobia Yesu be, Nu ka ta agbalẽfialawo gblɔna be ele be Eliya nava do ŋgɔ? Eɖo eŋu na wo be, Nyateƒee, ele be Eliya nava do ŋgɔ be wòaɖo nuwo wo teƒewo teƒe. Nu ka ta woŋlɔ ɖi le Amegbetɔ Vi la ŋu be akpe fu geɖe, eye woado vloe? Mele egblɔm na mi be Eliya va xoxo

Esi wova ɖo nusrɔ̃la bubuawo gbɔ la, wokpɔ ameha gã aɖe ƒo xlã wo, eye agbalẽfialawo le nya hem kpli wo. Esi ameha la kpɔ Yesu la, woɖi vo ŋutɔ. Tete woƒu du yi egbɔ hedo gbe nɛ. Yesu bia eƒe nusrɔ̃lawo be, Nya ka hem miele kpli wo? Ameha la dometɔ ɖeka ɖo eŋu nɛ be, Nufiala, nyee kplɔ vinye ŋutsuvi va gbɔwòe, elabena gbɔgbɔ maƒonu le eme. Afi sia afi si wòlée le la, etsɔnɛ ƒua anyi, futukpɔ dona le enu, eye wòɖua ɖukli heliana. Mebia wò nusrɔ̃lawo bena woanyee ado goe, ke womete ŋui o. Yesu gblɔ na wo be, O dzidzime maxɔse! Ɖe manɔ mia gbɔ ɖaa? Va se ɖe ɣekaɣie mado dzi ahe mi ase ɖo? Mikplɔe va gbɔnyee. Wokplɔ ŋutsuvia va Yesu gbɔ. Esi gbɔgbɔ la kpɔ Yesu la, enya ma ɖevi la wòdze anyi enumake hele mimlim eye futukpɔ le dodom le enu. Yesu bia ŋutsuvia fofo be, Ɣekaɣi dɔlélea dze egɔme? Eɖo eŋu be, Tso keke eƒe ɖevime kee. Enɔe nu la, etsɔnɛ ƒua dzo me kple tsime gɔ̃ bena yeawui. Ke ne àte ŋu awɔ nane la, Kpɔ míaƒe nublanui ne nàkpe ɖe mía ŋu. Yesu gblɔ be, Ɖe nèbe ne nye mate ŋuia? Nu sia nu le bɔbɔe na ame si xɔ se la. Enumake ɖevia fofo do ɣli be, Mexɔ se, ke nye xɔse mesɔ gbɔ o, kpe ɖe ŋunye wòadzi ɖe edzi. Esi Yesu kpɔ be ameha aɖe le du dzi gbɔna la, eblu ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔ la ta be, Wò gbɔgbɔ tokunɔ aɖetututɔ, do go le ɖevia me. Eye megage ɖe eme azɔ gbeɖe o. Gbɔgbɔ la nya ma ɖevia hedo ɣli sesĩe eye wòdo go le eme. Ɖevia zu abe ame kuku ene ale be ameawo dometɔ geɖewo gblɔ be eku. Ke Yesu lé eƒe alɔnu hekɔe dzi eye wòtso ɖe tsitrenu. Emegbe esi Yesu yi aƒeme la, eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖe biae dzaa be, Aleke wɔ míawo ya míete ŋu nya gbɔgbɔ vɔ̃ la do goe o?

Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo do le afi ma yi ɖato Galilea. Ke Yesu medi be ame aɖeke nanya o, elabena enɔ nu fiam eƒe nusrɔ̃lawo be, Wole Amegbetɔ Vi la de ge asi na amewo, eye woawui, eye ne wowui la, agatsi tre le ŋkeke etɔ̃ megbe. Ke womese nufiafia la gɔme o, gake wole vɔvɔ̃m be yewoabia egɔmee. Wova Kapernaum, eye esi wòge ɖe aƒe me la, Yesu bia eƒe nusrɔ̃lawo be, Nu ka ŋue mienɔ ɖi kem le le mɔ dzi? Ke woawo zi kpi, elabena wonɔ nya ʋlim le wo nɔewo dome le mɔa dzi le ame si nye ame vevitɔ ŋuti. Yesu bɔbɔ nɔ anyi, yɔ ame wuieveawo, eye wògblɔ na wo be, Ame si ke di be yeaxɔ nɔƒe gbãtɔ la, ele nɛ be wòanye amewo katã ƒe mlɔetɔ kple woƒe subɔla. Ekplɔ ɖevi sue aɖe va wo dome, eye esi wòlée ɖe akɔnu la, egblɔ na wo be, Ame si axɔ ɖevi siawo dometɔ ɖeka le tanye la, Nyee wòxɔ, eye ame si xɔm la, menye nyee wòxɔ o, ke boŋ exɔ ame si dɔm ɖo ɖa la. Yohanes gblɔ na Yesu be, Nufiala, míekpɔ ame aɖe si le gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam do goe le wò ŋkɔ me, eye míegbe nɛ, elabena mele mía yome o. Ke Yesu gblɔ be, Migagbe nɛ o, elabena ame aɖeke meli si awɔ ŋusẽdɔ le nye ŋkɔ me, eye le eya megbe kasia wòate ŋu agblɔ nya vɔ̃ ɖe ŋunye o. Ame si ke metsi tre ɖe mía ŋu o la, mía dzi wòle.

Ame si ke akplɔ ɖevi sue siwo xɔ dzinye se la dometɔ ɖeka ade nu vɔ̃ me la, ne wotsɔ te gã aɖe ti ɖe kɔ nɛ, eye wotsɔe ƒu gbe ɖe atsiaƒu me hã la, anye ne enyo nɛ wu. Ne wò asi heawò dea nu vɔ̃ me la, lãe ɖa. Enyo na wò be nàti asi ɖeka age ɖe agbe la me, wu be asi eve nanɔe na wò nàhayi dzo mavɔ me. Ne wò afɔ kplɔa wò dea nu vɔ̃ me la, lãe ɖa. Enyo na wò be nàge ɖe agbe la me kple afɔ ɖeka wu be afɔ eve nanɔ asiwò eye woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ me. Ne wò ŋku ʋeawo dea nu vɔ̃ me la, hoe le tome. Enyo na wò be nàyi ɖe mawufiaɖuƒe la me kple ŋku ɖeka wu be ŋku eve nanɔ ŋuwò gake woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ me. Afi si nyee mekuna le o, eye dzo hã metsina o. Elabena woatsɔ dzo akɔ ame sia ame ŋu abe ale si wotsɔa dze kɔa vɔsaŋui la ene. Dze la, nu nyui wònye, ke ne nu si wɔe wònye dze la do le eme la, nane li miatsɔ adee wòaganye dzea? Mina dze naɖo mi, eye minɔ ŋutifafa me kple mia nɔewo.

Yesu dzo le afi ma yi Yudea nuto me kple Yordan godo. Ameha gaƒo ƒu ɖe eŋu, eye wògafia nu wo abe ale si wowɔna la ene. Farisitɔ aɖewo va le etem kpɔ hebiae be, Woɖe mɔ be ŋutsu nagbe srɔ̃a? Yesu bia wo be, Se kae Mose de na mi? Wogblɔ be, Mose ɖe mɔ be ŋutsu naŋlɔ srɔ̃gbegbalẽ, ekema wòaɖe asi le srɔ̃a ŋu. Yesu gblɔ na wo be, Miaƒe to sesẽ tae Mose ŋlɔ se sia na mi ɖo. Tso xexeme ƒe gɔmedzedze me ke la, atu kple asi Mawu wɔ. Eya ta ame agblẽ tɔa kple nɔa ɖi, alé ɖe srɔ̃a ŋu. Wo kpakple eve la woazu ame ɖeka, elabena tso esia dzi yina la, womeganye ame eve o, ke boŋ wozu ɖeka. Eya ta nu si Mawu bla ɖekae la, migana ame nama ame o. Esi wotrɔ va aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo gabia nu le nya sia ŋuti. Yesu gblɔ na wo be, Ne ame aɖe agbe srɔ̃anyɔnu, eye wòaɖe bubu la, ewɔ ahasi ɖe eya amea ŋuti. Nenema ke ne nyɔnu gbe srɔ̃a, eye wòɖe ŋutsu bubu la, eya hã wɔ ahasi. Ame aɖewo kplɔ ɖeviwo gbɔna Yesu gbɔ be wòada asi ɖe wo dzi. Ke eƒe nusrɔ̃lawo he nya ɖe ameawo ŋu. Esi Yesu kpɔe la, edo dziku eye wògblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, “Mina ɖeviawo nava gbɔnye, migaxe mɔ na wo o, elabena ame siawo ƒomevi tɔe nye Mawu Fiaɖuƒe la. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me be ame si ke mexɔ Mawu ƒe Fiaɖuɖu abe ɖevi ene o la, mage ɖe Mawu ƒe Fiaɖuƒe la me o. Tete wòxɔ ɖeviawo ɖe eƒe akɔnu, da asi ɖe wo dzi heyra wo. Esi Yesu dze mɔ yina la, ame aɖe ƒu du va dze klo nɛ hebiae be, Nufiala nyui, nu ka mawɔ akpɔ agbe mavɔ? Yesu gblɔ nɛ be, Aleke wɔ nèyɔm be ame nyui? Ame nyui aɖeke meli o negbe Mawu ɖeka ko. Eye nya siawo be, Mègawu ame o, mègawɔ ahasi o, mègafi fi o, mègaɖi aʋatsoɖase o, mègaba ame o, bu fofowò kple dawò. Amea gblɔ na Yesu be, Nufiala, mewɔ esiawo katã dzi tso nye ɖevime ke. Yesu fɔ mo dzi kpɔe hegblɔ nɛ be, Nu ɖeka susɔ na wò, heyi nàdzra nu si le asiwò, eye nàtsɔ ga la na ame dahewo, ekema kesinɔnu anɔ dzi ƒo na wò, ne nàva nɔ yonyeme. Esi ŋutsua se nya siawo la, eƒe mo da tu, eye wòdzo kple nuxaxa, elabe nu geɖe le esi. Yesu tsa ŋku godoo hegblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, Esesẽ ŋutɔ vavã na ame siwo nye kesinɔtɔwo la be woage ɖe Mawu ƒe Fiaɖuɖu te. Esi nusrɔ̃lawo se nya siawo la, woti yaa, ke Yesu yi edzi gblɔ na wo be, Vinyewo, asesẽ ŋutɔ na ame siwo ɖoa dzi ɖe kesinɔnuwo ŋu la